Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh batamuan pulang lawan ulun pakacil didin apa habar pian kula mamarina wan dangsanak barataan mudah mudahan sehat walafiat lah. nang lagi garing mudah mudahkan lakas wigas lakas ampe lakas amboh nang lagi bagawi badagang bahuma atau nang lagi ba usaha nah mudah mudahan barajakan haja kita barataan lah nah. Kamana kita balalah hari ini? Nah, kita hari ini balalah ka Desa Pamakuan. Wah, Desa Pamakuan ini letaknya di Kecamatan Sungai Tabuk. Nah, persis di pinggir Sungai Martapura masih. Nah, di kawasan Sungai Martapura. Nah, di sini di Desa Pamakuan ini Um banyak urang nang maulah sagu. Nah, jadi mamampaatakan pohon rumbia kah jar urang tu. Nah, pohon rumbia ini bisa jadi sagu, bisa jadi hatap rumbia, bisa jadi um itu nya um makanan itik jua jadi nah. Jadi artinya urang banjar nih mamakan sagu jua nah kada kalah lawan urang papua nang lagi rami nih lagi rami nang pelem pelem pesta babi jadi banyak nang urang papua nang um kada hakun kan artinya um makan baras um handak makan sagu ja urang karna urang makanan pokok urang disana sagu nah. Iya kah? Nah, kita gin kada hakun makan baras ya klo. Nah, urang Banjar gin kada mau makan baras haja. Hah. Nah, ya klo. Nah, kita hari ini balalah ke pamakuan. Nah, nang kaya apa urang maulah sagu di sini, nang kaya apa urang maulah hatap rumbia di sini. Nah, umpati tarus video pakaciliran ini sampai tuntung lah. Nah, jangan bakidipan ya klo. Nah, Pakacil Didin balalah tarus. Nah, nang balum subscribe, like, comment, wan share video-video Pak Kacil Didin, dibantu dulu lah. Nah, sa salajur jua ah di klik ah loncengnya ka urang tu nah supaya kalau misalnya notifikasi ada nang video hanyar ada pian notifikasinya ka nah ada pesan ka urang tu nah lah. Nah dibantu dulu lah di subscribe, like, comment wan share. Nang sudah membantu Upaka Sidin ucap akan terima kasih. Mudah mudahan pian berajaki nang haja berataan. Mudah mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa taala. Nah nah ini salah nang ada di hadapan kita ni pohon rumbia nya. Nah ini nang jadi jadi akan orang tu sebagai sagu. Nah. daunnya dijadikan urang hatap nah ni nah nah pohon rumbia nah ya kah nah walaupun hari ini jarang pang sudah urang manjadi ka bahatap daun rumbia nah tu jarang pang ya kah nah tapi masih banyak ga nang manggunakan gasan maulah um punduk di pahumaan nah. Jadi penduduk Um desa Pakaa- desa Pamakuan ini rata-rata ada nang menggawi Um sagu, artinya maulah sagu, banyak nang maulah sagu, ada jua nang maulah hatap daun tadi. Um. Pamasarannya di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Kabupaten Batolah, bahkan beberapa kabupaten lain di provinsi Kalimantan Tengah kaya di Kapuas itu nah Pulang Pisau nah maambil di sini banyak orang maulah sagu lah nah jadi itu jadi istilahnya desa industri sagu lah di sini nah nang kayapa inya maulah sagu nah umpati tarus lah pidop kacil di sini. Nah ini batang pohon rumbia nah. Nah, nah habis pohon rumbia di ditabang lalu diproses di sini. Di karok lah bahasanya nah. Nah, nah hanyar bisa dikarok tuh hanyar karena di wadah anu dikaringakan untuk jadi sagu tadi. Nah, ini pohon-pohon rumbia. Nah. nah.

ini proses sagu yang kita makan ya nah dari sini nah ini mesinnya nah sagu nah, nah pohon-pohon sagu nah proses pohon sagu nah karena kelandungan Pak Kasidin kamarian datang ke sini jadi kada kaum ambil video um bubuhannya ni ma-gawi mamarut sagu ni nah um jadi kasorean lah datang ka sini um jam ampatan bubuhan ni sudah ampihan bagawi tapi intinya dengan lawan mesin ngitu tadi diparut lah sagu ni dulu. Nah, hanyar dijamur, diayak. Nah, ini proses pembuatannya sudah mulai. Di sini handak meulah bubur randang, bubur gunting, sagu dijadikan bubur randang, bubur gunting. Nah, sudah mulai ke sini basuknya. Nah, itu. Jadi. Artinya kita urang Banjar nih tamakan jua sagu. Nah, makan sagu kada kalah jua lawan urang Papua, tapi kita dimakannya manjadi bubur. Nah, ada bubur gunting, bubur randang, bubur macam-macam, ya kah. Nah, ini. Nah, nah ini proses paulahan maulah sagu panyaguan ngarannya urang kita tuh. Nah. Nah, bubuhan pian pang, rancak ha mamakan sagu. Nah, apa nang bukan bubur apa nang pian katuju. Nah, di sini pang intinya cara anunya nang proses pengolahannya lah. Nah, di Desa Pamakuan, Kacamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

Ni awalnya dari mana nih? Sebelum sebelum jadi kayak ini apa dulu? Sagu, anu rumbia. Oh, rumbia.
Mm. Rumbia itu jadi kayak permulaan badi karok rumbia tuh kayak apa jadinya kayak ini lah. Ya, badi tabang, badi tabang di anu, digawi. Oh. Badi gawi, digawi di anu dijajah, di diparut, di besen. Hmm. Mbah. menggawi ini kada ke ini aja pang langsung nah dibuat di didam anu di tampa di dalam wadah dibuat di dalam anu di dalam panci hmm. nah Digiling cai itu han. Oh dari dari nak imbah diparut tadi di kasitu dulu mukahnya lah. Mbak anu kada, Kada mbak anu. digawi kada dijajah kena dilarut dibuat di dalam anu jukung. Hmm. Mbak banyak anunya dulu hanya jadi sagu. Prosesnya lah.
Heeh. Hmm.
Banyak prosesnya.

Hmm. Besok kan batam rumah dulu. Oh. Nah sehari berapa kilo biasanya menggiringnya? Hah? Berkilo kah itu kan? Eh, eh berkilo. Berapa kilo sehari kawan? 30 bisa juga. Hmm. Ya sa kampenya tuh 50 ribu, eh 100 ribu pahannya. Hmm. Dulu pah juga nah. Hmm. Ada manu kita orang. Angga dan Mbak Anu apa? Sudah nih kelawasan dah. Hmm. Mulai lagi anu lagi bujang kah?

Nah, ini adalah sagu nang habis diparut tadi sebenarnya. Nah, hanyar prosesnya diayak, nah diayak habis tu hanyar nang kaya sidin tadi digiling-giling lah hanya, hanyar ditentukan handak jadi bubur randang kah, bubur gunting kah atau apa. Nah, jadi ini proses nang sagunya masih karas lah. Nah, ini beberapa karung ada dua ada sidin nih. Nah. usaha pian nih lah mau ulah ya anak mau ulah jadinya hmm. gini-gini akan di rumah aja gitu iya, nah iya. Nah, uh, Bu, ini setiap hari berarti meulah sagu ini lah di sini lah, Bu. Setiap hari bilanya ada anu haur tuh lah, bilanya hauran tuh bisukan an pagi, an sore, nah mulahnya bilanya haur pagi an bisukan. Hmm. Bilanya kada haur tuh pagi aja mulah. Hmm. Nah, Uh, ini mulai apabila pin usaha nang mulah sagu nih? Sembilan tahunan lah. Oh, sembilan tahunan sudah lah. Hmm.

Salain tarkanal sabagai desa panyaguan, desa kapamakuan ini jua banyak masarakat nang manggawi hatap rumbia. Nah, jadi maulah hatap rumbia. Nah. Salah satunya ini nah, nah ada masarakat nang maulah krat hatap rumbia tu nah. Walaupun wayah ini kada banyak lagi nang menggunakan Um. hatap rumbia ini nah gasan rumah baik itu gasan hatap baik itu gasan dinding nah tapi masarakat di sini masih menggawe ini karna banyak aja nang masih memerlukan gasan pondok-pondok di pahumaan kaytu nah. Nah jadi masih ada lah pangsa pasarnya jar nah.

Nah, sampai di sini dulu lah belalah kita hari ini di Desa Pemakuan. Nah, kita melihat Um masyarakat di sini maulah sagu lawan maulah hatap Um pohon rumbia. Nah, jadi tulis pangalaman pian atau ada kisah pian Nang biasa makan sagu, nah katuju makan bubur apa pian, bubur gunting kah, bubur randang kah, bubur apa nah nang terbuat dari sagu nah maulahnya di sini kira-kira nah awalnya sagunya nah atau pian pangalaman nang pernah di pondok kah artinya bahatap rumbia. badinding kajang atau badinding rumbiak ni nah nah apa rumah paninian kah padatuan kah siapa kah dahulu nah kaya apa kisahnya nah lah um tulis di kolom komentar iya kah kita babagi kisah lah nah terima kasih nang sudah mensubscribe melike mengkomen menshare video video pakacil didin terima kasih mudah mudahan. Kita sehatan haja berataan, mudah mudahan kita barejekin haja berataan. Nah, bakal cedin akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakacil didin balalah tarus. Nah, tetawa dulu kita.
Berapa nih umurnya nih?